Allura, aħna xi rridu nagħmlu, Brian? Irridu naqbdu u ngħidu, 'Isma' ħi, jiena naf li għandi bżonn nibdel dik, dik u dik. Naf li għall-bidu, bħal kwalunkwe bidla oħra mhux ħa tkun faċli, però naf li għandi bżonn nagħmilha. Iktar ma nidra nagħmilha malajr, iktar 'il quddiem ħa ngħid ara, flok ma, pereżempju, jiena drajt f'Settembru, Drajt nagħmilha issa fil-bidu ta' April. Għaliex? Għax kelli l-aħħar ġimagħtej ta' Marzu qed nagħmel dak l-effort pereżempju li nqum l-ewwel ħaġa filgħodu u flok ma noqgħod nitgħażżen u noqgħod nara t-television, qed naqbad u mmur il-gym. Mela ħadt deċiżjoni li minn għada filgħodu nibda mmur il-gym. Għamiltha darba, darbtej, tlieta, erbgħa, ġimgħa, ġimagħtej, f'daqqa waħda saret parti mill-programm tiegħi. Jgħaddi ż-żmien u ngħid ara naqra jien, fejn s-soltu fl-aħħar tax-xahar dejjem ingerger nagħti xi tnejn fuq żaqqi, għax qed nitqawwa dadarba qed ngħid, ara Marelli ċindorin, ħa jkolli nissikkaħ oħra pereżempju, għax qed jgħaddi. U s-sodisfazzjon. Illi inti xorta għadda ż-żmien, għax iż-żmien ma jistenna 'l ħadd, taf skont xi tkun għamilt. Ġifieri di t-tajba. Ħafna jgħiduli, għax ngħejja pereżempju jekk nagħmel it-training jien, naf, b'mod regolari. Pjuttost il-kontra. Tista' tgħid anke inti Brian, illi inti tiġġenera iktar enerġija mhux biss għal ħajtek in ġenerali, però anke speċifikament pereżempju fuq ix-xogħol. Ħa tħossok iktar bright, ħa tħossok iktar attent għal dak li qed jgħidulek. Ħa jkollok anke iktar aptit ittella' iktar xogħol f'qasir żmien. Ġifieri. Anke ħa tgħid kif ma bdejtx qabel. Kif ma bdejtx qabel, ma dik hi l-ħaġa, ma Jiena ma nħobbx ngħid lin-nies issawtux lilkom infuskom bażikament. Jiġifieri inti tgħidx ara x'għamilt b'idi ma bdejtx sitt xhur ilu issa bdejt illum l-importanti. L-importanti li bdejt.
Però ddeċiedi issa.
Tgħidx isma' imbagħad nara, imbagħad nara. Irridu naqbdu l-barri minn qrunu, Brian, litteralment, u ngħidu din hija problema li għandi jien. Xbajt ma norqodx sew billejl. Xbajt dahri juġagħni. Xbajt inħares lejn saqqi u nara kbira. Xbajt nipprova ħwejjeġ forsi li anke għandi jiena stess u m'għadhomx jiġuni. Mela wasal iż-żmien, iva, minn għada filgħodu ħa nibda, jiġri li jrid. U ħa nibda mhux bilfors bi pjan perfett, mhux se ngħid eħe ara, mela ħa nqum dak il-ħin, bl-eżatt, ħa nasal il-gym dak il-ħin, bl-eżatt, ħa nagħmel dak it-training bl-eżatt. Le. Kull pjan jinbidel biż-żmien, Brian. Mela jiena forsi ngħid isma' ħa nqum fis-sitta, Pero qal mod tal-kelma, qombt naqra b'uġigħ ta' ras u qomt minflok fis-sitta u nofs, qal mod tal-kelma. Imma għall-inqas naf li xorta fis-sitta u nofs ħa nlesti u nitlaq lejn il-gym, qal mod tal-kelma. Biż-żmien, dejjem tirranġa u timmodifika fuq dak il-pjan sakemm tant ikun tħossu komdu għalik, tant tħoss li qed itik ir-riżultati, illi inti kważi kważi ma tibdlu ma' xejn. Imbagħad inti anke meta tibda tara r-riżultati, imbagħad awtomatikament inti tiġi Tiġi addicted. Prosit. Il-kelma, il-kelma eżatt. Għax inti taf li dak l-investiment li qed tagħmel ta' ħin, ta' flus forsi ta' enerġija, qiegħed itik ir-riżultati u n-nies ikollok tgħidilhom isma' hi, x'tippreferi bejgħ għall-mod tal-kelma u li tħares lejn il-bank account u tara X amount imma fl-istess ħin imdejjaq bik innifsek għax tgħid le għal kollox, għax minn dak it-tip illi l-flus tonfqu fuq l-imbarazz biss. Jew, tħares lejn il-bank account forsi jkun daqsxejn inqas milli rajtu ma int tħossok persuna free, tħossok persuna illi kapaċi tagħmel li għandek aptit. Tinvesti ftit fik innifsek. Ekku, u awtomatikament, anke dak l-istess investiment li inti investejt bħala flus, 'il quddiem ħa jrendilek xorta għax jekk inti bniedem iktar pożittiv, Anke fuq ix-xogħol, ħa tattira iktar karigi importanti għax jarawk bħala bniedem tajjeb, entużjast, taf tmur man-nies, enerġetiku, li huma ingredjenti kbira, totali. U anke, mhijiex sew, ħa nitkellmu kif inhu l-fatt, Brian, illi inti, f'każ li pereżempju żewġ persuni identiċi, tajjeb, mela għandhom l-istess kwalifiċi, għandhom karattru simili, eċċetera, eċċetera. Ejja ngħidu li għandhom kollox ugwali, l-istess età, l-istess ġeneru u kollox. Fair enough, tajjeb li jiġri, sfortunatament jew fortunatament, huwa li normalment l-employer ħa jmur għal dik il-persuna l-iktar li hi attraenti. Meta qed ngħidu li kollox huwa ugwali. Tajjeb għax imbagħad jista' jkun hemm fatturi oħrajn. Imma dik diġà huwa, minkejja li forsi mhijiex ġusta daqshekk għax aħna mhux sew li niġġudikaw skont l-apparenza, però huwa fatt. Issa jew ħa naċċettaw li dan huwa fatt għal kulħadd jew ħa noqgħod ngħid le hi mhux sew ta' jiena ħa nibqa' niekol għax jekk irid l-employer jimpjegani jekk le le. Tajba. Toqgħod titlef l-opportunitajiet hekk mhux sew. Tajjeb jiġifieri, vera aħna nitkellmu fuq l-exercise u fuq l-ikel, però fejn ħa jwassalni dan l-exercise u dan l-ikel meta jiena nagħmlu kif suppost u b'mod professjonali? U nindunaw li kollox jitlaq minn hemm. Hemm min jgħidli pereżempju jien għandi ċans għal kollox, għat-tfal, għar-raġel, għax-xogħol, però m'għandix ċans għalija. Li ma jindunawx huwa li jekk huma, barra minn fuqhom, jew jimirdu, jew ma jibqgħux l-istess persuni enerġetiċi u b'saħħithom li kienu qabel, kollox awtomatikament ħa jibda jikkrolla. Ibatu huma u n-nies ta' madwarhom. Ibatu ta' madwarhom u kull ħaġa li tmiss magħhom bażikament. Jiġifieri, kemm hu importanti, Brian, illi mhux just narawha bħala iwa ta' ħa niċċaqlaq naqra, jew iwa ta' ħa nikol xi ħaġa aħjar minn oħra, Għax kull qatra li tagħmel illum repetittivament, tajjeb, ħa tħallilek il-frott 'il quddiem. Mela inti għalhekk trid tgħid, Ijwa, ħa niddeċiedi issa, għall-mod tal-kelma jien, illi minn għada ħa nibda niċċaqlaq. Għax dak li ħa ninvesti għada, u kull ġurnata wara wara għada jew kwalunkwe ġurnata li tkun, ħa nara r-riżultat tagħha fil-futur riċenti, aħseb u ara fil-bogħod. Biex inġib eżempju wieħed ħalli jifhimni kulħadd. Immaġina qed inġemma' one euro kuljum. Wara sena, dawk saru 365. Tajjeb, wara sentejn saru kważi 800, nixxi wieħed li n-numri nġibhom hekk, imma bażikament eħe, ġifieri ara daqsxejn kemm imbagħad biż-żmien kemm ħa naraw riżultati ehm, tajbin. Saħħitna l-istess minn ġewwa u anke minn barra, ġifieri dan anke jkollna ħafna nies aħna illi jgħiduli isma' Mort għand it-tabib biex nċekkja daqsxejn riżultat tad-demm. Iwa, tal-kolesterol ġie ħafna aħjar, il-pressjoni aħjar, eh, mhux kollha frott. Mhux aħjar inti milli toqgħod tiftaħ filgħodu il-bottijiet tal-mediċina waħda f'waħda għaddejja. Huma affarijiet li trid taħdem għalihom. Trid taħdem għalihom. Huma affarijiet naturali illi n-natura tinklina lejhom. Mhm. Kemm ħandumu aħna, Brian, niddeċiedu, għax dik it-tajba, li inti tiddeċiedi li tmur kontra n-natura deċiżjoni wkoll. Jiġifieri jiena qed niddeċiedi li nagħżel dak l-ikel li mhux tajjeb għalija flok l-ikel li naf li hu tajjeb għalija. Jew qed niddeċiedi li noqgħod bilqiegħda flok ma naf illi għandi bżonn niddeċiedi li niċċaqlaq. Lindu Longerani mbagħad in-natura ħa tgħidlek hi. Inti, jiena pruvajt nurik, pruvajt ngħallmek, pruvajt intik l-indikazzjonijiet bħal uġigħ, bħal ma nistax norqod sew, u inti injorajt kollox. Mela issa, bum, ara x'għandek. Problema t'hekk, problema t'hekk, problema t'hekk. u bil-mod il-ħajja tibqa' tikkrolla u miegħek miżżer lil kulħadd. Ħafna nies ukoll jibdew jaqtgħu qalbhom ukoll għax jaħsbu li jkollhom bżonn ħin twil ħin twil il-ġim u ħin twil ta' eżerċizzju. Mentri din hija idea żbaljata. Kbira. Għax bej wieħed u ieħor xi kemm ikun l-aħjar li jitrenja persuna. Kif dejjem ngħidu Brian, inti kwalunkwe ħaġa li tagħmel, mela jekk jiena qabel kont niċċaqlaq ħames minuti, U issa qed niċċaqlaq għaxra, qed nagħmel mija fil-mija iktar ta' li kont nagħmel sa ġimgħa ilu, pereżempju. Tajjeb? Aħseb u ara, jekk aħna nibdew nieħdu l-affarijiet bis-serjetà, jekk ngħid isma', jiena ħanibda nagħmel nofs siegħa intensiva. F'dik in-nofs siegħa, sa intensiva dejjem qed ngħidu, Brian, bħal kwalunkwe post professjonali ħa jikkonfermawlek illi inti dak l-exercise huwa tajjeb għalik li tista' tagħmlu, ħa jkollok anke clearance jgħidulha mit-tabib biex inti tkun ċert illi tista' tagħmel kwalunkwe tip ta' eżerċizzju, tajjeb? Mingħajr kliem, mingħajr mobile. Bravu, importanti immensament, iħallu kollox fil-basket, nagħmluh silent, tajjeb? U tgħid jiena ħa nagħmel l-eżerċizzju li bih inħoss qalbi li talment ħierġa, Imma dak l-investiment ta' nofs siegħa ħa jrendi għal tul ta' żmien. Studji sabu li meta nittrenja b'mod intensiv, Brian, għal ammont twil ta' sigħat anke wara l-workout stess, nibqgħu naħarqu l-kaloriji. Din vera interessanti. Filwaqt li kieku ġaż noqogħdu niċċaqalqu bil-mod, minkejja li għas-saħħa huwa tajjeb ħafna, in terms ta' kemm ħa jibqgħu jinħarqu kaloriji wara s-session, ħa jkun ħafna inqas. Għandek nofs siegħa u tgħid għandi nofs siegħa sew. Nofs siegħa sew, jiena ħa nagħmilha ma' persuni illi huma bħali forsi, forsi qegħdin xi grupp u aħna kollha għandna l-istess ambizzjonijiet, hemm trainer li qed jiggwidana fuq x'suppost nagħmlu ħalli jara li ma nweġġgħux eċċetera eċċetera. U hemmhekk nimmiraw li ngħid isma', permezz t'hekk jiena mhux biss qed inħossni ħafna aħjar, Mhux biss qed nidher aħjar, imma awtomatikament kwalunkwe nies li qegħdin madwari ħadt id-deċiżjoni li anke għalihom kollox jitla' 'l fuq, kollox jimpruvja. Nkun persuna aktar happy, iktar enerġetika, iktar għandi kap trid taħdem. X'hemm isbaħ mill-ħajja milli tkun il-vera bniedem kif suppost tkun. Eżatt. Matteus, grazzi ħafna Grazzi tal-li lilek. kont magħna, ejja ħan fitxu niddeċiedu. Ejja niddeċidu ħa nibdew. Grazzi ħafna Matteus, appuntament flimkien issa jkun anka għal-ġimgħa d-dieħla, aħna Inshallah. minn hawnhekk ħammorru għal ftit riklami u eżattament kif niġi lura ħterġgħu ssibuni fil-kċina fejn hemmhekk ħankomplu b'aktar tisjir.